Dawt a ni lo aw, in hmu maw hmu lo maw, in lo hmu ve lo ni pawn thu hran ni rawh se. Keini chuan kan hmu ngei e, hetah hian a fuh ngei a ni, hetah hian a thu ngei a ni. Ka mak khawp mai ka tia, sawi mak mai na pawh ka hre lo. Kei chuan nichin kan thil hmuh kha chu ka vawikhat ka pian hnu lama ka vawikhat hmuh na a ni. Eng kha ka la tawng lo, ka la hmu ngai lo reng reng ram kan chhuak tam ve hle a ni. Hmun hrang hrang khawi lai hmun emaw hi chu thinhlang nih kan nia. Ram ram kal hi kan hna ber chu ni mai a, khati ang kha ka rat ka la hnuai lo hrim hrim a, ramsa han tih dawn chuan ramsa pian hmawng pawh a ni bawk si lo a, thla a nei tho bawk si nia, tin sava han tih dawnin a taksa a ruang am kha mihring ruang am a ang leh lei bawk sia. A lu zawng zawng kha nia taksa hang zawng zawng kha sava pian hmang kha ni thei lo hrim hrim ta. Chu chuan a hrilh ti hei em em tu a makna em em ni. A mitlak kha hlek karng leh nghal a. A zânah chuan a tilo thei lo a, mihring mite pawh Devek Thova têt têt chu sava a, sava te, ramsa te pawh Devek Thova light a inchhun chuan. A hma lam kha chu ka cover chiang mai a. Thla chu nei ram huai kan ti lo a nia chuang a, khatia kan sawi tak avang khan ram huai ngei a nih kan va ti chuang lo aw, ram huai angin kan va sawi chuang lo a nih chu a mak kan ti nih chu maina kan la hmu ngai lo khatiang kha, khatiang thil kha kan la hmu ngai bik lo vangin a mak kan ti em mai a, ngaihtuahna te a ti phui a ni. Chu chu ni mai a, khatiang khan ramhuai pawn awm in ka ring lo a, ramhuai te chu eng emaw rap thlak deuh leh eng emaw mak sak deuh turah hian ka ngai a kei chuan a mak em mai a kan tih thil thu ania kan la hmu ngai loh kan han hmu thut kha ni ve mai a. Aw le tuna kan thlir zawh tak ang khan tuna an kalna hmun kha Thingzeipa nupui thihna hmun a ni a, mi tam takin thawm an lo hriat thinna hmun a ni a. Anmahni ngei pawh hian helai hmunah hian vawi eng emaw zat hunting nei tawhin thil mak tak tak an lo tawng tawh a. Thlarau koh chhuahna hmanrua Ouija board te hial pawh lo hmang tawhin a rawn khawih che mai pawh ni lovin bawt thial a rawn peisawn tawh a ni kha. Hemi zana an thil tawn pawh hi a mak khawp mai a, zan dang ai net a chhia a, hmuh hleih thei lova a ran chang a tam viau mai a, an thil hmuh pawh hi kan hmuh pui thei ta chiah lo a ni. Mihring lu nei ang deuh te pawn an hmu bawk si a, sava ni theiin an hre chiah bawk si lova anmahni pawh hian mak an ti viau a ni. Ram vak mi an ni a, ram hnuaia che tla thang an ni a. Ram hnuaiah pawh thil tam tak an tawng tawh ang tih a rinawm a. Tun tuma mi erawh hi chu anmahni pawh hian an la tawn ngai loh thil a ni tih an sawi dan atang hian an ti mai mai lo ni tih a chiang viau in a lang a. Amaherawh chu savali an chi zanriak an hmu fuh te pawh a ni thei a, hmuhsual palh te pawh kha thil awm ve thei a ni a. Sava lo ni ta ang pawh ni sela, sava lian ve tak a nih chu a ngai a ni. Engpawh ni se sawi tak ang khan Hmuhsual palh te pawh thil awm thei nia. Amaherawh chu anmahni hi chuan sava ni theihin an hre chiah lo a nih hmel a. Zan danga anmahni lo ti buai thintu kha a ni thei mai engem le? Eng nge i ngeih ve dan le?